السلام علیکم پیارے بھراو تساں ڈیکھ رہے ساڈا یوٹیوب چینل سرائیکی منڈے تے میں ہاں تہاڈا بھرا تہاڈا سجن تے تہاڈا بیلی عادل حسین بھٹی اور سرائیکی ڈھولا تے سارے نال موجود ہیں ملک ناظم راں صاحب اج دا پروگرام تساں سارے بھراواں دی نظر بھراواں کو چھوٹی جی ریکویسٹ ہے ساڈے پروگرام شروع کرن تو پہلے ہی کہ ساڈے چینل کو سبسکرائب ضرور کرایو جنہاں بھراواں نے نہیں کیتا او بھی جلدی جلدی سبسکرائب کر گئے تاکہ ساری آمن والی ہر اچھی اچھی ویڈیو تارے کو پہنچ سکے جناب کچھ فرمیشاں فرمیشاں پورے کرے سوں جناب سردار نصر اللہ خان ریاض آباد والے ضلع مظفر گڑھ انہاں بھراواں دی نظر کہ جہیں وار جلو ملتان اپاں ہووے وار دا علم نہ کہیں کوں بھائی صاحب جی جہیں وار جلو ملتان اپاں ہووے وار دا علم نہ کہیں کوں گھن ڈھول کرے تے کار آویں لگی آ کار دا علم نہ کہیں کوں جڑا ہار بازارو گھن آسوں لگے ہار دا علم نہ کہیں کوں جی بھائی صاحب لگے ہار دا علم نہ کہیں کوں تھیا علم تا دل مر پوسوں تھیوے پیار دا علم نہ کہے کوں جناب محمد منیر بھٹی صاحب دبئی انہاں دی نظر ناظم صاحب کا اسوں ڈوڑا پیش کرا سن کہ
بھٹی صاحب کے ہاتھ پکڑیا ہی تے ہاتھ پکڑی رہی ہاتھ پوے چھوٹ ہاتھ چھوڑی نہ بھاویں اوکھا سفر ہے زندگی دا ویسی آخر کھوٹ ہاتھ چھوڑی نہ تے ساکوں لوک کرین جدا جتنی اساں رہسوں جٹ ہتھ چھوڑیں نا ساڈیں ٻانہیں شاکر مونڈھیاں توں بھانویں پوون ترٹ ہتھ چھوڑیں نا
جناب محمد رسول بھائی عراق انہاں دی نظر بہوں فرمائش ہی سارے بھرا عراق وچ وسدے پن جڑے انہاں دی نظر رسول بھائی دی

اج
پاݨی پیتا کر رو رو مر ویسیں ساکوں یاد نہ کیتا کر۔ واہ واہ واہ واہ بھٹی صاحب اے ہک ݙوڑا ہے کہ ہک بندے دا سڄݨ رس ڳیا توں جناب قاصد گھلے پیغام گھلے خط گھلے او سڄݨاں رسائی نہ کیتی ٻیل آخر انہاں آکھیا کہ اگر تساں برا نہ مناؤ تاں میں آپ جناب نوں توڑ مناوݨ آواں تے اتھاں ہک ݙوڑا لکھیا ہے جناب دی نظر کریسوں توجہ کریسو ݙوڑا بڑا قیمتی ہے تے توجہ کرنی ہے کہ کاسے دا ہے کہ تساں رس گئے ہو ساڈی غلطی ہے میں توڑ مناون آواں بٹے صاحب توڑ مناون آندے پن جی ہاں۔ کو تساں رس گئے ہو ساڈی غلطی ہے میں توڑ مناون آواں جے محسوس نہ کرو تا قسم خدا دی ہتھ پیر تے لاون آواں تے ݙیو ڈھول اجازت زندگی دی ہک ڳالھ سمجھاوݨ آواں جیڑھی ہوئی اے حالت اکھیاں دی تینوں توڑ وکھاوݨ آواں۔ جناب جناب تساں سݨدے پئے ہو ملک ناز عمران صاحب جناب کہ کوئی لال رومال ہووے لال رومال ہووے بندے جھک جھک آن ملدن کوئی سوہنا جے نال ہووے بھٹی صاحب تہاڈے لال رومال توں مینوں یاد آ گئے کہ کوئی لال رومال ہووے شریک شریک ہوندے بھاویں نکا جیہاں بال ہووے واہ جی واہ جناب مچھی ٹوئے والی جی مچھی ٹوئے والی کتھو کتھو چک مارا ہوئے میری کلفی کھوئے والی کہ کوئی پانی پیتا کر کوئی پانی پیتا کر او ملن تے نہیں آندا چلو فون تے کیتا کر واہ جی واہ جناب کوئی اڑدے بگ جاندے جی ملک صاحب جی جی دے بگ جاندے حسن تا رب دیندے بندے پچھو کیوں لگ جاندے بٹی صاحب کے کوئی پردے وصلان دے توڑ نبھا ویندے بندے چنگیاں نسلان دے واہ واہ جناب کے گوشت بٹیرے دا جی گوشت بٹیرے دا مول نہ بھر سکدا جانی ساڈے ہک ہک پھیرے دا جی کہ بھٹی صاحب کہ کوئی چادر نہیں چھبدی کوئی چادر نہیں چھبدی اصل نبھا ویندے کم نسلاں تو نہیں نبھدی
پانی پیون دا ڈھولا برباد کیتے نیوی رکھیا تو جیون دا کہ پانی نہراں دا بھٹی صاحب پانی نہراں دا ترلے سہ کیتے ڈھولا بن گیا غیراں دا جناب ایک چھوٹا جنا کوئی میں یاد آ گیا تو سنوینا کتاب جی جناب کے پانی دے پانی تے وچ ڈوڑے یاد آندے رہنے جی جناب اک دا پھل وی گلاب لگ دے تے نہراں دا پانی شراب لگ دے اک دا پھل وی گلاب لگ دے تے نہراں دا پانی شراب لگ دے جلن دی پاکستان ایک کاٹا نہیں کمی کمونا نواب لگ دے